Jisimni Elena, għandi 25 sena u għal minn forsi ġili mar il-Polonja konni xsija l-bot minn Krakovja. Ta' Pollakka li jina ġeja minn familja tradizjonalment kattolika u nista' ngħid li għandi tliet ommijiet. L-omm bijoloġika tiegħi li mietet biss sitt ġimgħat wara t-twelid tiegħi. Barbara, il-mara ta' missieri, u fuq kollox, Marija, ommi tas-sema, li nħobb bla qjies. Jekk forsi hemm kelma li forsi tiddiskrivini, hija nerd għaliex ġenwinament ħabbejta l-iskola. Tant li ta' eta' żgħira kont ġejt mogħtija scholarship biex nistudja l-Ingilterra. Xtaqt ħafna li nistudja l-mediċina ġewwa Oxford, imma ma ġejtx milqugħa. Fl-istess ħin, erġajt ġejt lura f'pajjiżi fejn tħarriġt fl-inġinerija kimika. Madankollu, first things first, l-istudju qatt ma kien jieħu post il-quddies. Ta' sikwit kont issibni nkanta jew indoqq il-gitarra, jekk mhux f'xi parroċċa, f'xi pellegrinaġġ u jekk mhux f'xi pellegrinaġġ, Mnejn issibni mitlufa f'xi diskursata maċ-chaplaincy jew ngħin fil-Caritas. Full-time imbagħad kont naħdem bħala flight attendant mal-Wizz Air. Ma nafx kont xi darba xogħol ftit tira lejn Malta. Naf żgur illi s-safar inħobbu wisq. Jekk nara xi esperjenza ta' volontarjat jew muntanja li qatt ma tlajt, mhux se naħsibha darbtejn biex nivvjaġġa. Nistħajjel li kulħadd sema' b'World Youth Day. U forsi wħud minnkom kontu f'pajjiżi fl-2016. Ix-xogħol għal World Youth Day, kif nimmaġina li ġa tafu, jaf ikun biċċa uġigħ ta' ras minn aspett loġistiku. Fil-parroċċa tiegħi minħabba l-ġenn kienu nqalgħu xi ftit problemi. U fl-aħħar ftit kienu talbuni biex nikkoordina gruppi minn pajjiżi differenti li kienu ġejjin jgħixu magħna. Kont parruċċana, naħdem fil-linja ta' l-ajru, niltaqa' ma' diversi barranin, nifhem b'lingwi differenti, ma tantx stajt ngħid le. Għall-kuntrarju niftakarni kont għadtlu iva minn qalbi l-Kappillan, thankfully irnexxieli nieħu l-leave kollu. Kienet esperjenza mill-isbaħ. U li ġrat biss f'ġurnata pjanar. Nista' ngħid illi kienet tal-ġenn, f'kull sens! Jekk smajtu b'World Youth Day mela b'Summer Camp smajtu wkoll. Ftit tas-snin ilu konna ngħaqqadna mitt volontiera lajċi mill-Polonja kollha u ħsibna biex qabel ma nibdew das-servizz missjunarju nifformaw ruħna spiritwalment għal sena. Ma tistax tagħti minn dak li m'għandekx, le? Fost il-pajjiżi li mort b'ħidma volontarja mort ehm, l-Ungerija, ir-Rumanija u post li ċertament ħalla marka f'ħajti hu ż-Żambja. Il-faqar kont tmissu b'idejk, familji bil-ġuħ, tfal fit-triq. Apparti l-bżonnijiet bażiċi tagħhom bħall-ikel, Jien personalment kienet l-għena tiegħi li ngħallimhom xi ftit Ingliż, Maths u fuq kollox xi siltiet mill-Vanġelu. Kont imwissija darba darbtejn li ż-Żambja ma kienx l-iktar post sigur, imma l-impulsi tiegħi li mmur kienu ħafna ikbar mill-biżgħat. Il-mission statement tiegħi dan hu, Ġejt mogħtija ħafna minn Alla, ħafna abiltajiet u talenti, Dawn imma mhumiex f'ħajti biex jaqdu lili, qegħdin għandi biex bihom naqdi 'l ħaddieħor. Disa' snin ilu, fl-2017, b'din l-istess filosofija f'ħajti, kont ħadt id-deċiżjoni li mmur sitt xhur missjoni fil-Bolivja, l-Amerika t'Isfel. Biss, ma domx iktar minn xahar. Għax hemm ġara dak li qatt ma stennejt. Inserta kien hemm raġel li daħal biex jisraq l-orfanatrofju. L-aħħar li rajt kien lilu joqrob lejja b'sikkina f'idejh. Dak kien il-bidu ta' vjaġġ differenti. Imma xewqti baqgħet waħda. X'rigal jista' jkollok ikbar mill-għarfien ta' Alla? Xejn! Imma dan ma tistax iżżommu għalik. Ridt u għadni rrid inxerrdu. Jekk hemm xi mod li bih tista' tgħin tgħallem xi ħaġa lil xi ħadd ieħor li għadu ma jafx, tqanqal tbissima, titlifx iċ-ċans u għix il-mument.